Yes, buya kigima, buya kigima. Aha. Ah, omwancho omotegereri oria otegerete Gese FM mobokire bono mambia. Na bari boigo mombwatete gwetera ase enchera ya ya YouTube. Chingaki chia bene engokwariganĩa egere tosisenigwe mambia bono. Aa, rero tariki ninye omotinyi ikomi omwaka oyo gw'echiribu emerongo ibere eh, na ibere. Karibu sana. So rero igo ntete gokwanera em, obe- ekerenge ekenene nkebegete mambia bono eh, ab- abanto bokoboko abanto bokoboko ntete gokwanera igoro y'abanto bokoboko baria banyorete ribaga ri'ogwancherwa gete gw'ogoserve Omanyete abanto mbare oboko boko ase nonya ase obisi y'omogambi, abanto mbare oboko boko. Ase etundubari abanto mbare oboko boko baria bakobera ang'e na omokarani, ase ekanisa abanto mbare oboko boko baria bakobera ang'e na omo na omokundekane. ba- baria ba- bakobera ang'e na father, bakobera ang'e na omobishop, baria bakobera ang'e na abanto mbare iga iga nonye nase obisi, eh, nonye obisi iga obisi, ekero okorora obisi iga aria eboss, abanto mbare obokoboko baria bare ang'e na eboss. Bono igaa, abanto aba, nabo ntotete gokwanera emambia bono, egekogera ekero nkorigereria ase Ebibilia abanto mbare abange sana okorigereria, kwamana konyora ng'a chingaki chiabo chiria abaaria batumiete chingaki chiabo boronge, koba abanto ba okoboko bagatumia chingaki chiabo boronge koba abanto ba okoboko ba okwegeneka, igo basugete gochia bosio naende bakagenderera. Lakini abande mbare oo batumiete ribaga eri riokoba abanto ba okoboko bagasaria, na on the process, abande mbare oo bakonyora egesusuro. ase okoba abanto b'okoboko. Mongwana naro ororo okorokwa ase Bibilia, omonto naro ororo okorokwa omonto okorokwa ng'a Gehasi. Gehasi iga arenge omonto bw'okoboko bw'omosomba o Nyasae ore korokwa ng'a Elisha. Ase baria moinyorete buya kabisa mosomete Bibilia, ah, omongwana oyo okorokwa ng'a Gehasi iga arenge omonto bw'okoboko. Omosomba o Nyasae ore korokwa Elisha. Oise osome ase egetabu kia Second Kings, yes, Second Kings chapter number five, ogosoma chinkechi yaye emerongo ebere na emerongo ebere na isano na ibere, na okonyora ebichwa y'omongwana okorokwa ng'a Gehasi buna ategetie advantage chia akarora ng'a ki ke, ng'aki Omonene aoro- a- a- aororoberie omonto oyo obogima iga, kanga tari korusia ebesa eria arente gocha iga torie, akaigwa bobe sana. Abanto mbaroo bare ase chiofisi chinene chi'eserekari, bande mbaroo bare chiofisi iga abwo chie chikaunti barang'e na omogavana. Abanto aba bagotakia advantage ng'a omonto oyo buna acha iga onye kagochi korora egavana aa, tanga naria egento korwa iga abwo. Omonto oyo buna are ase ofisi abande mbaroo bare ase chiofisi kabisa chiria chi'omonto otagete konyora gose na ekebande. Ekebande ogoiturigwa oteba ng'aki aa. Aye ekebande eke gokenyorerwe oti goikora aa iga, abanto mbarari bokoboko baria bakona kominyokia chifaeli, eh, chi- chioffice messengers, abanto gete bokoboko. Abanto aba they are very dangerous ekero okonyora abanto ababe. Abande mbaro bono iga ba- bakooniwu chibese ase amaboko ya abanto bokoboko. Igo omonto agotebi ng'a aria inche manyete MD, inche manyete edirector aria ninche mb- aria ninche mbwate reta ninche mbwate network. Omonto kwang'aini, omongwana oria naro ororo.

Omwana one oyomo okomana gocha kabisa naende a- abwate enamba ya America. No, in fact, iga America, by that time iga arenge America. Abwate enamba kabisa ya America. Ogoteba ng'a inche bono buna Omoamerica, mbeke iga abwo imbe imbe etreasurer. Ke, etreasurer eye bono kabisa, mbeke mbe etreasurer kabisa. Omonto oyio abanto bakoboria ng'a 'Nki yaye kare atiga rende ake takwayerera? Omanyete abanto b'okoboko okonyora bagotaka kwesuguma bwango, bebeke ase egati ase bakorerekana bwango. Riria omogambi ase akogenda gochia gose ninka abanora ase egati, abanto b'okoboko nao okonyora baria kabisa batenene na gavana ensemo. Ebicha gegoakwa goika akwo na omogavana, erorekane ng'a nere oakirwe ebicha. Abanto abwo bono bamotumia chibicho echi bateba ng'aki, inche roroche ebicho eye, igo ntaete koyesacurate ekiagera nagoteba ng'a tirochi iga, ebicho eyio narenge na gavana eyio, eye nemekakati nare komworokia ng'aki togokora ebinto, eye iga iga agotwa arenge ase egete twachiete singapore, eye egotwa arenge ase egete iga, omonto bwoka boka kagokworokia ebinto ebikong'u bioka. Bono, omongwana oyoyo nkobatebia oyo bono oyo, otaete koba etreasurer, Abanto bagoteba ng'a yaya karaire ango ng'ora ake, omonto ora ng'aki bono agocha gotuka chire chibesa chiaito ng'aki ekonyarekana, ande ng'a karaire karatige ng'ora ake. Oyo nabo okonyora okonyora ng'a ma- bitari gocha koegwa kiro giki, ogochaka korama abanto iga okobatebia ng'a abanto aba kwanza inche narorire mokoiberwa chibesa chiaino, inche nabapimire mapema, narorire abanto. Matuko abere atato ataraera, Moiso onde iga nkorora ng'aki omonto oyo osiekerwe ase egetega iga, oria obekirwe airport, omonto oyo abanto baria bakoonigwe chibese, inchuo bono gocha mobeke chifaeli chia abanto nkamanya konyora abanto kera omonto iga akare goteba ng'a nakoonigwe nakoonigwe nakoonigwe mani pi besa keru nyeite goite mbuya obwagete So inki ngokwanera emambia eye bono, abanto bokoboko obo bagotaka babe asare strategic, ase bakwebeka bamanyekanete. Rigereria omongwana onde okorokwa ng'a nere Judas. Judas Iscariot. Eh, ase baria mwasomire Bibilia. Omongwana ng'a Judas, omanyete iga arenge omonto bw'okoboko. Judas Iscariot iga arenge omonto bw'okoboko naende iga arenge omonto nere obekire orenge na ase ekegancha. Abanto aba okoboko ebagotaka ba- baegwe egasi gete bagokora, ebagotaka baegwe egasi eye bagokora igo. Lakini nateba ng'aki ase abanto baria bagotumia chingaki chiabo boronge, omongwana buna, omanyete nonya na Eli- Elisha omonyene, Elisha nabete omonto bw'okoboko o Elija.

Omonto okorokwa ng'a Daudi iga are omonto bw'okoboko o Saulo, akomobugeria egiita ekero omogaka riria obombochi bwachire, omobugerie egiita, e Saulo, obo- obobebi bwa nyakonyiti tokagurwa omotwe, obororo bwaye ra. Okobugia koria egiita gwoka Daudi iga arenge omonto bw'okoboko o Saulo. Lakini abanto mbarabwo bakoba abanto b'okoboko b'ogosaria, chiconmen, omonto are ase gete atareti gokobanga ase gete ako. Bwana, nkorigereria inde iga iga omogani oyomo. Omogani oyio igo tokorigereria, yarenge eng'encho ende, ebisuro mbirobio bigocha ase abanto boko boko ekero otari gotumia chingaki chiao boronge. Naende sometimes rinde nabo ogotaka go- nabo ogokana onye koroche ng'a egento eke nkobeke kere ase omochando, abanto mbaro batumirwe, omonto agotumia ng'a ki, aye beka esignature yao iga iga, chibesa echi chisoke, Ee, naende omonto kagokoboria otebe ng'a ninche natebete. Lakini ekero yaikire omonto ogwachakire korangeria ng'a inche bono iga totebi ng'aki chibesa chiasirete. Eh, monto oria ogwakerete esimi taiyo. Bono aye omonto bwoka boko naye okumia. Abana boda boda, a- a- aba- abamura, eh, abamura ebisoro, abamura baragerete, bamana korangeria ng'a inchuko ochaga iga inwe beka namo, yahaa, inwe bono genda egasi ino okoruta amakindi. Omonto oyio okoa akabesa gake igo aye kwana koruta rikindi okoruta gwakwa, omoerio gwacha kwaumia. Monto bw'okoboko kwaumia, ribaga kware gotumia chingaki chiao boronge ng'aki omogambi aye gaki nonye nabo kwa nonye rende tokare abao, aye egento ekio ogototebia mbobe. Omonto bwo nonyare gokana. No- no- nonyare gokana oteba ng'a egento eke mbobe ribaga ogotumia advantage y'ogosaria, nonyare gokana gwatumia chingaki echio kwa- kwaroisia ribaga ogosaria. Ayeeya, wa, chibiato chiminyogete iga aria kabisa lakini rende it's okay. So, omongwana nare iga iga nagotebia ng'a, infact kare arenge nonye omongwana okorokwa Nicodemus, Nikodemus, ekero agosukuma agende achie gokwana amo na Yeso, abanto bakomotanga na abanto b'okoboko. Nabo baria bare komotanga bagoteba ng'a nkwakoreria oyio, ngot- nkwogerera ore Yeso, nkwogerera ore Yeso tika kabisa, kira kira kira. Lakini ekero ebinto biabeire boronge, nabo bakomotebia ng'a ki, yaya, okorangeirire ma. Rema Yesu okorangeria. Bono ebinto nebinge iga bigokorekana ase abanto b'okoboko ekero omonto otunyomete chingaki chiao boronge. Lakini bono egento kende ngakare gokwanera emambia eyio ekere ekeroro mono, nkerenge ng'aki abanto mbaro bagotumeka bobe, amaako ache ase chifamiri chiabo, amakweri acha na ebinto binde biacha ase eng'encho batumirwe bobe. buna abanto b'okoboko, batumirwe bobe buna abanto b'okoboko. Aya n'abanto mbaroo batumirwe bobe buna abanto b'okoboko, amakweri acha, ebinto biasareka, na omoerio gwacha gwakumia ng'a ng'aki bono nkire ndi- ng'aki bono yarenge iga iga. Inki ogwanchera aye gwatumeka buna omonto bw'okoboko? Inki ogwanchera gwatumierwa gwatenenkia abanto bande, aye gwasiikirwe kwairwa echela? Inki ogwanchera aye gwatumeka buna omonto bw'okoboko gwasaria eCV yao, gosaretie reputation yao nabanto bagotumiete iga, nabanto barabwo bare obisi kabisa kwabairire chibesa na egunia, kwabairire chibesa kabisa kwababekera abwo, kwaba gwaita omonto. In fact, abanto mbare obaitete abanto, Baitete abanto boronge iga batumire ng'aki yagenda inwe mokore, mokomokora moe chimbae ekiagera eh, on the process yogochia goita omonto either naye gwaitwa gose kwarete amaakwa bwoka. Bono emambia eye, onye kore omonto bw'okoboko, yaani ng'a you are serving under your master, under your boss, aye tobasa goika ase ogocompromise ng'a omodosi iga atebete. Omodosi agakora eki, omodosi aga, omodosi oko- ogotebia arafu koma na gosaria, on the process gwasaria erieta riao riasareka. Eh, gwasare kwaretire amaakwa iga omonto okure, gose omonto oure- ourirwe nibo yaye. Abanto baurirwe amaremo abo. Omongwana onde naro ororo ong'akire esimi ogontebia Omoibrania otakogenda, Jamira aria, chisabei anchiga akare iga aria, chibwate amang'ana amange. Chibwate amang'ana amange. Omonto akogenda ogoteba ng'a inche esabe yaga, okworokia mpaka amasakara, kwagenda kwaye kwaurwa oboremo. O- In fact, kwaye gochi- kwa you spent chibesa chiago ase ebimonto ebi okoboko ogoteba ng'a rende egaki rire gateba. Kwabeka chibesa kwanyora ogotebigwa etitle deed okoegwa kwanyora etitle deed eye teri ase esystem. Amasakara ao aria ase esisi gwakomingia emechando ki abanto b'okoboko nonye chi amaremo g'abanto na eirubia yaigwete abanto baurirwe amaremo na abanto b'amaboko, abanto mbaro bono omonto naye ngokwana bono mambia iga okurera ase eng'encho aurire chibesa chiane na abanto b'okoboko. Lakini inyora iga, rigori ndirore omonto ogwakana ekero ore omonto bw'okoboko naende otari gokana. Kana, in fact kana tagoteba ta i- i kana mapema teba ng'a inche egento ekio atinkonyara.

2 Kings 5, 20 Omwana oyokorokwa ng'a Gehazi, eh, oyore omonto bw'okoboko o Elisha, agateba ng'a ki? Ng'a he said to himself, My master was too easy on Naaman. Yani ng'a garenge omonto omwororo ase Naaman, kanga akamwagete egesire sawa sawa. Banto baramaete bakembete omonto bamwake egesire.

Ribaga mogotumeka bobe, kana mapema, egere osegwe obogima bwao, atabaisia amakweri are bosio, okoragereria igo okore bosio. Geasi okorengia, geasi ng'ai akorete gochia, geasi omanyete ebirirwe atange ng'ai iga akorete akagenda noborwaire boria bwa ukoma. Omonto okorokwa ng'a Judas Iskarioti, omonto bw'okoboko bw'okogacha chibesa, akamana korigereria ebiatange ng'a ki? Oise gosoma egetambu keria gia John. John chapter number 12 verse number 5 ng'a Judasi akamana korigereria amaguta aria arenge koonigwa, akamana koigwa bo- a- a- a- amafuta aria omosubati oria oagete Yeso amagoro. Judasi akaigwa bobe, agateba ng'a amafuta aya naye rigori, kaanga twarenge koyaoonia. In fact, igo twakonyora chibese chiogoakana abanto omosaara omwaka omogima. omoshahara omwaka omogima ogoakana abanto, oyio Judasi. Lakini ebi bi'amatako chinse ng'a tari ng'a iga are gokwana igo ng'a anyore chibesa chiria akane abafanyikazi, iga atagete chibesa chiria achiire. Nabo Ebibilia erigete buya igo, iga atagete anyore chibesa chiria akore ki? Achiire. Ng'ai Judasi akoororete? Omonto bw'okoboko, orende sana. Abanto baria b'okoboko baria mobekire ase egetanda very sensitive. Procurement, very sensitive areas. Chinsemo gete igaa omowakiri, omojaji, Very sensitive areas. Naye omonto bwokoboko bwabanto igaa lakini bado enchera ogotunda eofisi yaye teri ndonge. Eeh. Bono abanto bare abokoboko togokwanera abanto abwo barenge abanto bokoboko bwomogambi. Nakorire omogano oyo tori motambe. Omochie ore omong'e sana. Abanto aba bagateebigwa iga, Namba eyemo, omoganto togosoma noria o Danieli, momanyete buya mono, abangwana bakorokwa ng'a Shadraki, Meshaki, na Abedinego. But tindi korigereria rero, babo Shadraki, na Meshaki, na Abedinego, igo ntati korigereria abanto b'okoboko, abaatumegete goikerania ekerengo ki'omogambi, edirective y'omogambi. bagotebigwa ng'a bono inwe ikerania, baria bagoikerania, abanto bagoikerania yaani bakoimplement, maete ense eye nenkong'u sana. Kera omonto okoegwa ebeeso ogote ng'a genda kora egento gete, obwenerete kweboria ng'a ebeeso eye nayegwire ng'a ki yacha bono? E- ecommand eye nayegwire na omogambi ng'a ki ere, nengiya gose nembe? Bibe ogoteba iga ase egetabu kia Danieli, Danieli togende chinke chiaye, Danieli isato emerongo ebere, infact. Ee. Yes, to- tosome gochakera ikomi na kianda. Abasani baria batato ba Danieli bakona- bakonachirwe ekina ki'ogokwa. Tiga tati origererie aba- in fact ekero arige nare korwa magega Danieli, abanto mbare omanyete baria abasani baye baria ba- bachoretwe koba chigavana. Yea, tiga tore abasani baria baye, abanto baria bokoba koba omogambi,

Mbanto ki agotebia? Abanto b'okoboko. Chingaki chinde nchire ororo, ekero omonto oroche ng'a egento eke ogokora, korwa ase ime yao, nonye gegochi kogokostia emeremo yao, gegochi kogokostia ase okoragera korwa, mbuya kongiche ebirengererio biao bisiboke, your conscience chibe clear ng'a nchi nakaanete, tinkoibera ababoraka, nchi nakaanete, tinkoibera chibesa chi'abanto aba ab- ebirema. abanto batari korora, abanto batari koi tinkoiba besa echio, hapana, igo ngokana kabisa. Ee, nochiete okong'a ebinto biasarekire, kana, kongicha ok- okonye obogima bwao, okonye efamiri yao, naye boigo ogo o- nario orasesenigwe, ora-attract amaseseni a Nyasaye. Yasiga aroche chibesa chiakora na. chia korona chiarenge chia ukoma aru chibesa chiria agateba ng'a omogambi oyo ng'aki omotumishi oyo omosomba nyasaye elisha aena nomonto oria omotiga ogenda ne chibesa chiria kanga chibesa chiria nachiria bono iga agachika abanto ba- akarwa igwa ng'a agachika abarwani esegi barenge ne chinguru ba basibe sadrack na meshak na abedinego barute ime ase riko riria riomorero ekebembe erio bagachiikwa. Abanto b'okoboko bakamana goteebia ng'a, Bono genda yaa, imokie chipigipigi chiaino, genda mosambe abanto, genda morute chitaeri inchera, genda mokore ki, genda kabisa morame abanto. Eh, imoka kabisa, akamana koimokia abanto baaragerete, akababeka amo akabatebia ng'a, Bono ntaete mwane morwane esegi, moite omonto. Abanto barenge in a position naki ote ng'aki abanto mono mono abanto bokoboko mbaria babwate chinguru gete yaani ng'a nabwate network na omogambi nabwate network na omodosi nabwate network na omopastor igaa abagaka mbare ororo bokoboko gekanisa abanto aba babeire ekegocho inwe na ekanisa gosuka gochia bosio abanto bokoboko baria barang'e na omopastor baria bagoikaransa chichurch board baria bagoikaransa na omo na na omotang'ani bw'ekanisa baria bagoikaransa kabisa na you know abanto baria bagoikaransa ng'a na father baria bang'e nomobishop, baria ba ba abanto mbaria bare ekegocha, naende nobaroche nabo bai nabo abambe bakumete ng'a obe ii, nabo aye buna okoba ebicha yao noroche omonto bwokoba kore ase obogima bwao. Abanto aba, you know okobanga kwabo babangete ba ba ebinto bia ogosaria, bagatebiwa ng'a genda bono, bamura bagacha ebiboki ekebisa bariete, ase ayio bamura baria batato bagasibwa bare ne chis chisi chisiruari chiabo, ne chingo chi chiganchwa chiabo, na ebi ebiambaro. yabo, ne chianga chinde bakarutwa ase riiko riria ri'omorero ekebemberi. Ntatorigereria emerongo ebe na ibere. Korutwa kw'ebe riiko it's not ntakio ekerenga kiane kere mono. Ekerenga kiane bono okerega ng'a bono ekiagera ogochika kw'omorwoti kwarenge ogotindi, na ase ayio omorero bw'eriiko riria konya omentirwe obo obeire omonene mono, chimeme chi'omorero oria chigasamba na goita abanto baria barutetwe Shadrake na Meshake na Abedinego ase omorero oria. Chimeme chi'omorero chikamana gosamba noti omorero, chimeme, chimeme, sparks, chinsase chiarenge ase omorero oria chioka, ase engencho omorero ogorenge omokali mono. Ng'a riria bakobaruta on the process y'okobaruta, ba- baria banto baria bokoboko, barobwo omorero okarabamera fiu, okabakoora. Shadraki, Meshaki, na Abedinego ore omorero nobakunete, mosomete Ebibilia. Nki kiabete abanto b'okoboko? Nki kiababerete? Nki kiaberete abanto b'okoboko b'omogambi? Omogambi ere ng'ai iga akare? Aaria ekerogo, ah, in fact ng'ite omoyega abegete gose ne stadium. Omogambi ere agakara iga aria VIP. Gati gati aaria egetii gati ase omorero ogagutire, abanto baria b'okoboko barabwo baamererwe pi mbaiyo. Nki gwanchire obe buna example?

Inki gwanchire otumekwe buna omotang'ani, buna omoraai, buna asegete asore? Aye naye omong'ina, naye echialedi y'abang'ina. Inki ekero gwanche gotumeke ase okong'aina abang'ina bande kwabaura chibese, ebiombe egano, abanto bare ase ebiombe bakoura abanto chibese. Gose korigiria ebiombe ebi abanto bagocha amo, abanto bande mbare abokoboko bagotumeka koura abande chibese gwakobua ng'a ki baminto bono, gaki egento ekero kia mwatourire gaki, aroro safi mwatoure chibese chiaito. chisabu getogwakigwa echinde chiago chimagega, eh, ebinto getogokorigwa iga aa, abanto bokoboko, very dangerous people, but rende inki ogwanchera aye, otumeke buna example gochia ase eh, abanto barateme ng'a oyo ng'aki ng'aki ko reaction ekoba, omogambi ere gaikaransete, naende nabo bagonakorera bw'amache onakonywa, abanto bayire aria. Omonto oyio ogotomete ere noyo are obisi tata aye gwasaririe emeremo yao, esiri yao gwasaririe. Aye chibesa gwakorete ogasaini, chibesa chiasokire ee, lakini gwasaririe esiri yao. Ebinto osareti aa. Omonto kwarenge omuya kabisa yamanyekanire ng'a naye okare gosoka isiko ogwachia gosaria ebinto biabande nigo omanyete ogochoka ebinto igaa nyomba. Abanto bokoboko. Very dangerous. In fact, onye kore omonto bwokoboko, tumia chingaki chiao boronge, osuke bosio. Nari ekero abanto bakorigia amagoso asore mbakoyenyora, Nyasae nere ogosisinia. Inyora ekefungo twasoma mambia. Ekefungo kere twasoma mambia igaa ase baria mwabogete mapema. Ebibilia yamo egoteba buya iga ng'aki ere Nyasae nigo akoa baria abarosire obaa chinguru naende baria abare inse obasegete naende obasuguchigu obae increase. In fact Ebibilia eteba ng'aki iga akobae increase. Bono rende ki gwanchera aye buna omonto bw'okoboko gwatumeka bobe Negetoka ng'a chinguru chiakoerire omogambi okwo butoire chinguru, gose kero kende egento giasarigeti, chinguru chiakoerire kwabeire weak. Ere Nyasaye nomwegeni nigo agokoa chinguru naende, iga agokoa chinguru. Iga agoteba ng'aki, He gives power to the weak, and to those who have no mighty, abanto batabwati chinguru, ere Nyasae oba increase, he increases their strength. Egetabu gia Isaya 40:29, emambia eye. tobasa go compromise ase eng'encho ore omonto bw'okoboko naende kwarora na opportunity y'ogokora ebinto gete igaa. Ribaga erio kana o- erio onyore amaseseni gocha ase ore, okonye efamiri yao, naye boigo okonye obogima bwao, gekogera botambe. Gento kende gionsi ekio ogokora kebwate omo obobe gochia ase omonto onde, naende igo gwatumia ofisi yao, gose gwatumia chinguru chiao, go- koirania abanto aba magega, inyora iga, egesusuro nkere ororo. Naende Nyasae tana goika egesusuro ki'ebororo. Abanto aba bonsi pi Nebukadnesa momanyete ebinto biamonyorete, gochia bosio buna agochia korisia buna eng'ombe. Eh, eh, nakoorire. Nakoorire omogano oyo abanto b'okoboko renda sana. Eh, inche naye by extension abanto b'okoboko tore. Eh, inche naye na abanto b'okoboko torende sana. Korende inchera togokora ebinto biaito ebinto mbi tosarikera. Otherwise eh togocha go blame abanto bosa iga iga kare nintwe twasaririe ebinto. Inche amo naye. Gekogera kera omonto iga abwo asore, onye kore omogaka noro omonto bwa okoboko mwao, onye kore obo ase gete abwo asore noro omonto bwa okoboko, lakini rende inchera ogokora ebinto biao ebinto mbi osareke asore.